Dawn l-affarijiet mhumiex biss affarijiet għerji f'għerji tal-bankiera li ma jaffettwawx l-affarijiet tal-ħajja ta' kuljum, affarijiet li qed jiffiltraw u jimpattaw direttament il-ħajja tan-nies komuni. Mela, isma' għax isna sfinna mal max-xifer tal-grey list. Ejja nispjega, spjega naqra il-grey list effettivament x'inhi. Mela, ejja nibdew mill-pedamenti bażiċi. Fid-dinja tal-kriminalità tal-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja, teżisti entità jisimha l-Financial Action Task Force, l-FATF. L-irwol tal-FATF huwa li joħroġ ir-rikomandazzjonijiet, l-istandards, li l-entitajiet u l-pajjiżi huma mistennijin li jżommu magħhom. Issa, x'ġara? L-FATF, skont l-evalwazzjoni tiegħu ta' Malta, l-FATF ikkonkluda illi l-istandards f'pajjiżna u speċifika ċerta elementi partikolari mhumiex għoljin biżżejjed. U minħabba f'dik il-konklużjoni ġejna grey listed, jiġifieri soġġetti għal iktar monitoring, mill-FATF iħares lejna iżjed bir-reqqa u meta jdaħlek f'dik li jgħidula il-grey list, sewa, dik hija xaġa tiġi pubbliċizzata madwar id-dinja u l-FATF qed jgħaddi qed jgħaddi sinjal qed jgħid meta tiddiljaw ma' dal-pajjiż oqogħdu iżjed attenti. Mhijiex sanzjoni, eh, jiġifieri mhux qed jgħidlek tmiss lira ġejja minn Malta x'ksirt il-liġi, dik hija xi ħaġa oħra interament differenti. Imma qiegħed jgħid isma' lira ġejja minn dal-pajjiż tiegħek daqqa tajn ekstra. U ovvjament. Għax taf tikkawżalik il-problemi along. Għaliex fl-evalwazzjoni tagħhom lira ħirġa minn dik il-pajjiż, hemm iżjed ċans li għalira maħmuġa milli lira ħirġa minn pajjiż li mhuwiex qiegħed fuq dik il-lista. Mm. Issa, eħe, mela, il-mistoqsija, mbagħad timbet, immaġna li jiena naf entità finanzjarja ġermaniża mhm. l-argument. U naf li lira ġejja minn Malta, eh, taf tkun iktar hemm il-potenzjal li tkun lira maħmuġa. X'in il-problema, speċa mhux li jira tibqa'? Mela, ehm, fair point, jiġifieri. Issa il-banek. Biex da moralizmu speċ ta' id-Deutsche Bank mela. ma tantx naqtaw speċ ta' Le, u dejjem żbal kbir li wieħed jimmaġna li l-banek u entitajiet ta' dell-istatura huma entitajiet moralistiċi, ovvjament in-nies jistgħu jkunu perfettament morali fil-bank, imma l-entitajiet mhumiex moralistiċi they are profit driven bħal kull kumpanija oħra. Imma Il-banek għandhom obbligi legali, dak li aħna ngħidulu l-anti-money laundering jew l-anti-financial crime, għandhom obbligi legali li huma marbuta li jeżegwixxu, li huma jipprevjenu l-abbuż tas-sistemi tagħhom għal kriminalità finanzjarja. Jiġifieri inti l-bank mistenni li joqgħod attent biex jekk hemm ċans li lira li għaddiet minn taħt idejh hija maħmuġa, jipprova jwaqqaf milli tiġri l-ħaġa u fejn għandu jagħmel jinforma l-awtoritajiet b'dak il-fatt, jagħmel, idaħħal dak li jgħidulu the suspicious transaction report. U liema l-awtorità li jrid jirrapporta l-ECB? Le, dak inti f'kull pajjiż ikun hemm dak li jgħidulu l-Financial Intelligence Unit, Malta għanna dak li nejdu l-FIAU, l-Financial mm. Intelligence and Analysis Unit, mm. ġifiri, illi xogħol huwa li jirċivi daw it-tip ta' rapporti minant l-entitajiet fis settur privat li jint l-entità privat rat isma' di tranzazzjoni tinten, mhux edha toġobni, u jiena mort tant l-FIAU, l-FIAU qed l isma' jiena tnara hekk hekk u hekk. Mm. Imbagħad sta l-FIAU illi jinvestiga u jekk ikun hemm eżitu li jidher li jkun hemm il-kriminalità u mbagħad jiġifieri jmur għand il-pulizija u jkompli proċedimenti minn hemmhekk. E, u l-FIAU mhm. e, u jew l-entitajiet l-oħra simili li hemm madwar l-Ewropa, għalfej interessom li l-flus li jkunu deħlin fil-sistemi finanzjari ta' dak il-pajis ma jkunux maħmuġin. Again, lira mux lira. Mistoqsija eccellenti għalix il-kriminalità finanzjarja differenti mill-kriminalitajiet l-oħrajn, fil-sens jena jekk bniedem jaqbad center u jimur f'nofs ta' triq u nispara fuq tnejn min-nies, il-kriminalità, il-ħażen, il-ħsara hija evidenti, mhm. hija maħmuġa hija kera, jiġifieri. Mhm, mhm. Ment il-kriminal finanzjarju ħafna drabi jilbes il-ġlek, jisuq il-Porsche, għandu dar sabiħa, tidher ħafna iżjed fina u nadifa, però wieħed irid iżomm f'moħħu x'hemm wara l-kriminalità finanzjarja. Inti wara kull lira maħmuġa hemm ġest maħmuġ. Jiġifieri inti l-lira maħmuġa minn xi mkien ġiet. Hemm xi ħadd illi biegħ l-eroina. Hemm xi ħadd illi traffika lil xi ħadd illegalment minn pajjiż għal ieħor. Hemm xi ħadd li ġi fooled li into white slavery. Ġvi, l-għana ħari huwa fil-fatt li ehm, tinqata il-lifeline għal kriminalità ħafna iktar nefasta u nqas biex ta' eh, Ekku, peress li fuq il-podcast jek nista' ngħid li tinqata żejża, nista' ngħidha di ġifieri. Żejża nista' ngħidha. Xaqlek iż-żejża. Tixraq, Le, però, il-kunċett huwa dan. Il-kriminalità normalment tiġi f'żewġ tipi. Mhm. Inti għandek il-kriminalità li hija ħansejħu l emotiva. Mhm. Ġifieri inti ma taħmilx il-xatt għal xi raġuni jew oħra inti tajtu tir. Mhm. Sewa, jew inti tejra liħ jew problema ta' dat-tip. Imma ħafna kriminalità fir-realtà mhix emotiva b'dak il-mod, ħafna kriminalità għandha a profit seeking motive. Jiena nbiħi drogi, jiena nittraffika n-nies, Jiena hitman professjonali, jiena nagħmel il-frodi, għaliex? Għaliex jiena rrid il-flus. Qed insejħa kafe, skużani. Ah, it's okay. Eh, għaliex jien. Kelli lejl twil, skużani. It's okay, it's okay. Kafe jew. Eh, le, le, le, thank you, thank you. Actually, il-kill comment xlaqt li jiġi offert at some stage. Kelli feeling li. Be, jista' jkun ftit prematur, eh, but. Prematur, vera, So, so, so bit. Le, kemm jiena kwarta. Mela, ma nista' nibdew ta'

Salut. Ah, għandi ta' mitbar għal din il-taħdida. Ġerek. Proset, amazing. Amazing, oh. Beyond. Ah. Il-veri konna din nejdu, wara kull nira maħmuġa, Hemm ġest maħmuġ. U inti, il-kriminal, qiegħed jagħmel dawk l-affarijiet li qed jagħmel mhm. għal flus. Mhm, mhm. Min jitraffika n-nies li kieku ma jaqlax lira minna ma jagħmel xejn, mhux qed jagħmilha għal pjaċir, mhux qed jagħmilha emotivament iħoss li għandu jagħmel. Għax psikopat li jħoss jaqar n-nies. Qed jagħmilha għaliex irid isuq il-Lamborghini fit-toroq ta' South Kensington u jkollu mansion u jgħix hemmhekk ma' tliet mudelli. Għalhekk qed jagħmel ħaġa. Jiġifieri inti lil kriminal you deprive them mill-flus maħmuġa jekk jirnexxielek, għax diffiċli, imma li inti tagħmillu hekk lill-kriminal lilu ħloqtlu problema enormi għax inti lilu ħarbatlu r-raison d'être tiegħu. Ġifieri hija arma li tikkumbatt il-kriminalità organizzata. Mid-darba u elf, mid-darba u elf, ġinti ħafna. Dak għal aħħari fil-verità. Meta nitkellmu fuq kriminalità organizzata, qed nitkellmu fuq kriminalità li seħ fuq livell industrijali. Mela, mela. ħafna minn il-kriminalità organizzata, fil-kontest Malti, mhm. ħafna minn il-kriminalità organizzata ma seħx Malta. Għandi s-suspett

Nimmaġina li ġej minn jien naf ħwejjeġ nefasti tal-kamorra jew xi ħaġa tal-ISIS fil-Lvant Nofsan. Leġa fl-aħħar mill-aħħar dawk li qed ibatu l-vittmi ta' din il-kriminalità li l-flus li qed naħslu eh, fi xtutna eh, mhumiex ġejjin biex ta' Eh, il-prezz tagħhom mhuwiex is-sofferenza ta' ħut il-Maltin imma ta' hija minnif. Ara, Pass pass, mela. L-ewwel net probabbli veru dak li qed tgħid, probabbli ħafna, mm. għas sempliċi raġuni li d-dinja kbira, Malta żejra, suq miftuħ, il-flus tad-dinja kollha jgħaddu minn Malta. Iġviri, per prinċipju naqbel miegħek. Però ma nissottovalutawx kemm aħna kapaċi għal-kriminalità aħna l-Maltin stess, mhm. ġifiri, kemm nipparteċipaw fil-kriminalità aħna l-Maltin stess, aħna nafu li f'dal pajis għaw People flows ta' traffikar tan-nies, in-nies jidħlu, in-nies joħorġu, xi ħadd iċaqlaqhom. Neskludu li jkun hemm xi Malti involuti fihom dawn l-affarijiet? Jien ma neskludihiex. Aħna nafu li Malta stess għandna nies li huma sanzjonati mill-Istati Uniti, jiġifieri l-Istati Uniti qalulek tal-bniedem tmissux. Issa ħalli liġi li jsiru għal raġunijiet politiċi u ideoloġiċi dawn l-affarijiet, granted, imma ħafna drabi ma tantx hu sinjal sabiħ li l-Istati Uniti jgħidu xi ħaġa hekk dwar hekk. Jiġri ma neskludux il-fatt li għandna wkoll kriminalità u kriminalità finanzjarja homegrown f'pajjiżna, jiġifieri. Però, però. Il-probabilità hija li huwa percentaġġ żgħir, eh, però percentaġġ, però percentaġġ relattivament relattivament iżgħar probabbli, għax ovvjament jenżomu f'moħħna dana ħadd ma jżomm teli preċiż, ħadd ma jżomm kontijiet eh, disponibbli għal pubbliku ta' eżatt eżatti. M'hemmx leġer. Ximkien ikun hemm leġer għax anki dawn nies iżommu l-kontijiet tagħhom u jaf ikun jżommuhom b'ħafna reqqa. Ġifieri ximkien jeżisti imma mhux qiegħed disponibbli għalik fil-pubbliku mm. bla dubju ta' xejn, jiġifieri. Imma eh, issa mbagħad issa issa ħankun tikka moralistiku, jiġifieri. Il-kriminalità finanzjarja hija waħda minn dawk l-isfidi bħal bidla fil-klima, illi ma nistawx nattakkawhom parrokjalment, with localism. Hija waħda minn dawk l-isfidi li bil-fors teżiġi l-internazzjonaliżmu. Għaliex? Għaliex inti, il-kriminal, mhux ħa joqgħod jgħid, eh, jiena dil-lira ħażina li għamiltha Malta, jew l-Italja, jew l-Brażil, Haha li hemm hekk, il-kriminal, l-interess tiegħu li dik il-lira tiġri mad-dinja kollha u iktar ma tiġri inqas tinqabad. Jiġifieri din hija xi ħaġa li jew kulħadd ħa jagħmel il-biċċa tiegħu, which is easier said than done, jew inkella bilfors ħa tfalli. U allura jiena jidhirli li Malta bħal kull pajjiż ieħor fid-dinja għandha obbligu morali għaliex il-ħsara tista' sseħħ kullimkien u jekk ma ngħinux lil xulxin jirbħu l-kriminali, kif ħafna drabi jiġri. Hmm. Jena li qed nipprova nfittex huwa spiex ta' eh, minħabba li Malta għandna ħafna minn dan il-amoral eh, familism. Mhm. Familialism. Mhm. Eh, konna tkellimna tħallina dwar fuq Albert Bell, kitbet kitbet dwar defni di. Mhm. Speċa li aħna jinteressana primarjament minn nfusna u mill-familja tagħna, dejjem meta nkun qed nipprova nasal għal Għalfej għan għanna nollu xaħġa, u niprofa nkun qed nappella, it's the salesman in me, bro. Il-pusher mm. illi l-libnek biħlu l-eroina u kissirlu ħajtu, mm. għala lira minna dik l-eroina, u ma marċ jgħid l-bank isma diqlajta mill-eroina, l-bank għallu tinkwitax, għandi, nużaw l-eżempju klassiku, car wash, ġifiri, xsil ta' 20 karozza minn emmek ġew, għalek lajtom eh, dawk il-flus, ġifiri. Dik hija kriminalità finanzjarja, dak huwa ħasil tal-flus. Jiġifieri inti kull kriminal li qed jaqla' lira minn fuq darek finalment billi jagħtik bis-sieq, qiegħed jagħmel il-kriminalità finanzjarja fil-proċess. Jiġifieri jekk inti dawn l-affarijiet jinkwetawk u ma tridhomx iseħħu lilek jew lil uliedek u l-familja tiegħek, Allura fl-interess tiegħek illi l-ġlieda kontra kriminata finanzjarja tkun effettiva. Isma, bistoqsija importanti marbuta mal-idea tal-kar wax inti Breaking Bad rajtu? Breaking Bad vera rajt ftit minnu, pero naf li jaħslu l-flus tramite Iva naf naf. Tramite l-kar wax. Xiri rajt vera ftit, kif tista' vera ftit Breaking Bad? Iva, Iva, l-ene. Breaking Bad. Ta' wasal fil-bidunet meta ikunem dak tal-platt miksura u fil-bidu li Kif kienet ikollu xi ħadd imprisoned fid-dar tiegħu? Eh, u jkun hemm dik fil-bidu 3 episode, episode 1 dak jew 2 3. L-ewwel darba li joqtol lil xi ħadd. U qed u qed kemm hu tajjeb da show, imma kemm hu intens qed mux ħanqot nara qabel norqot ġifiri. Għet ħanara xaħġa ħor. Ma per eżempju nispiċċa nara il-10 seasons ta' Friends, għek xaħġa vera il- Actually, Friends u aħjar mill-li they're given credit for. It's a very clever show. L naħseb l-aħjar light show li qatt rajt kien eh, eh, ta' family, modern family. Modern family tajjeb ħafna u hemm Sofia Vergara fih ukoll, ġver, which is a positive. Yes, which is definitely positive. an up, up, up, upside. Big positive. Um, yeah, so where were we? Uh, Sofia Vergara tends to ruin my focus. The grey list. Diffiċli l-qabża l-ura fis-suġġett, diffiċli, diffiċli. Ta' big leap. Um, U anka timmaġna le xej. Il-qabża u Sofija Vergara hija u ma żewġ elementi vera sbieħ li mona flimkien. Mela, Malta cool. So, xint labna biex namlu biex eh, ninqalaw minn dil greylist u anzi qabelek Bernard Grek kien qalli fit minn tliet xhur jaqla nagħmel greylist is that possible? Le. It's not, it's not viable. I mean, eh, imnalla ma konċet nixrob il-kafe dak il-ħin għax konna għamil straġi u għajt minn fuq is-sidġu ma li smajt, it's absurd. Ija assurd. Non-tenable. It's an absurd statement. It is an absurd statement. Right, ma realistikament, xtalbuna li rridu namlu. Enibdew pass pass. Mm. Ġara qabel mu għasanna fuq il-grejles, importanti. Faqa. Qabel l-FATF kien hemm l-analiżi ta' dak li jgħidulu l-manival. Issa, aħna ftit ilu semmejna li FATF huwa isu il-mamma, l-organizzazzjoni ta' fuq net li toħroġ ir-rikmandazzjonijiet. Taħt l-FATF, umbat f'kull reġjun mhm. tad-dinja, ikun hemm ir-regional body. Ir-regional body tan-naħa tagħna tal-Ewropa mhm. huwa dak li jgħidulu il-manival. Mhm. Issa il-manival fuq ċiklu 4-5 snin idur il-pajjiżi kollha li jaqgħu taħtu mhm. u jevaluhom u jagħmel rapport fuqhom. Malta ġi ċ-ċiklu tal-manival 2019-2020 ġew Malta u dawna kitbu rapport dettaljatissimu dwar Malta, xi mit paġna jiġifieri, u dan rapport huwa eċċellenti. Eċċellent, nirrikmandah li jaraw anke nies li mhumiex tekniċi fid-dinja. Huwa vera rapport eċċellenti. Eh, mbagħad tibgħatilna l-ħol aħli nżiduh mal. Kompjaċere. Issa, dan rapport tal-Manival mhm. identifika b'mod pratikament ċentifiku il-problemi kollha li kienaw f'Malta fejn għandu xaqsam il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Hu semma diversi affarijiet, semma li presekuzzjonijiet ma konniex nagħmlu, semma li l-awtoritajiet tagħna ma kinux attrezzati tajjeb, il-pulizija ma kinux b'saħħithom biżżejjed, qal lilna li l-liġijiet ma kinux ħżiena, ma kinux perfetti ma kinux ħżiena, ġifieri mhux problema legalistika kellna, kellna problema fl-infurzar. Fl-infurzar.